Dumelang, ke a le lotšha, ke a le itumediša, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo. Ke re compliment of the new season. Re tsene ka gare ga 2023. Ke a tshepa re le ipshinne ka di-holidays tša lena. Le bondile le di-family tša lena, le bana ba lena, le bagwera ba lena, le le ipshinne. And ebile ke a tshepa le tsene ka gare ga 2023 gabotse, lipsinne ene ebile ke leka ke rata go le lakaletša mahlatse le matlhogonolo ngwageng wa 2023 dilo tše dibotse tše e le gore lena le rata go di fitlhelela ngwagong o le di fitlhelele le tšhelete e be gona ka ra bophelo dilo tše dibotse tle ka ra bophelo bana ba tsene dikolo bana ba rutege bana ba kgone go thuša batswadi ke se ke lakaletsang sona bana ba rena ba phase Okay, ke tlo bolela ka di-horoscope books tša 2023. Ke ile ka dira video ka lebetša gore ke busy ka di-horoscope books. Okay, ke di dirile, ke be ke tshepišitše gore ke tlo di dira le ka Sepedi, ke tlo di translate ka Sepedi, eupša ke paletše, ke be ke ke nako, ke tše dintšhi dibuka tšela. And-e dilo tše ke loketšeng ka mogare, ke making sure ke lokele enough information. so dibuka tše di leng gona di ka english fela a di ka sepedi so go raya gore ge o ena le interest ya go reka o tla nsendela whatsapp goba yona email and then ka fetša go seno senda whatsapp or email and then ke tla go botša gore na o swantse o direng before re fitlha mowe ke di-horoscope book tša 2023 go ra gore um um horoscope yo nngwe le nngwe ke na le buka ya iris ke na le buka ya taurus ke na le buka ya aquarius ke na le buka ya pisces jwale le jwalo so wena o tlo reka um buka star science e le gore wa tsa gore o wela ka mogare ga sona buka ye ke e na le mapage a about bo 110 ene buka ye ke 350 ranta go e reka 350 ranta ene buka ye ke is imo selling gane jalo go ra re gantse tse re thomile go e rekiša go fitlhela mafelelong a kgwedi ya march go ra re from 1st of april ga re sa e rekiša re tlo itloša e mo systemeng re thoma prepare tša 2024 go ra re ge e le gore o nyaka go e reka o na le chance gane jalo go fitlhela end of march okay buka e go e na le interest ya go e reka o e na le dikgatlhego tša gore o e reke o ka nsendela whatsapp mo numbeng ya 067 366 9064 goba senda yona sms le yona go 067 366 9064 ge o le ka mona ntle ka mola bo botswana bo lesotho jalo le jalo nageng tša ka montle o tlo dialer plus 27 67 366 9064 um go seno yo o nsendela message gore wena o rata gore o o reka buka nna ke tlo buša ka go sendela di-bank details tše le re tshwanetse o patele mo go tšona ke rile ke 350 go sena go patela and then o tlo ntsebiša gore na o patetše wa buša gape wa nsendela le slipi goba s m s a tswa ka bankeng and then ge o fetša then nna ge ke receiver payment ya gago ke tlo go romela buka yeowe buka ge ke e romela buka ga ke tlo e printer ga se re print buka rena ke online book ke buka e le re tlo romela yona re romela ka email address o tlo romela email address ya gago ka go romela buka and the next no romela buka wena o tlo bula link ye ke o romelang buka ka yona and then wa e downloada and then wa kgona go iseva botse mo difaeleng tša gago anytime go nyaka go e bala o kgona go kwa rena ba re kgwedi ya february go o diragala eng wa ya gona mowe jalo le jalo okay um buka yaka ka mogare ka mo ke um ke beile information mo go yona like lo tša tshwana le di um email address yaka ke gogo dot magabo at gmail dot com e reng ke bušeletšeng gogo dot makgabo at gmail dot com then o nse ke yona whatsapp number ya ka e gona na ka mogara buka and then le um i mean email address e gona ka mogara buka whatsapp, whatsapp number ke zero six seven three six six nine zero six four and ka mogare ga buka di-contents tše di leng gona dilo tše di leng gona and then ke tlo go botša ka star sign sa gago gore na go diragala eng kgwedi ya january go diragalang kgwedi ya february jalo le jalo ke tlo go botša ka mešomo goba di-business gore na mabaka a mešomo mabaka a di-business a sepela jwang ke tlo go botša ka di-challenges mathata le gore ka kopana le ona ka mo gare um gana mo kgweding e neuwe and then maatla goba dilo tse wena o ka kgonang go di dira gore o kgone go tšwa ka ra di-challenges tšeuwe ka ramatheta we and then ke tlo go botsa ka mabaka a ditšhelete gore na kgwedi e feng kgwedi ewe tšhelete e tla ba gona goba jwang jwale le jwale gore ge e le gore um go ka ba le di-blessings um lucky ya tšhelete e le gore e bonala e tla mo go wena o kgone go tseba gore o kgona go e attractor wa e manifesta ya tla ka moara bophelo ba gago and then ke tlo go botša ka eh, mabaka a marato di-relationship jalo le jalo and then ebile ke tlo go botša gape ka melaetša ya badimo badimo ba gago di-ancestor guides ko botša melaetša ya badimo gore na badimo ba reng for that month ko botša melaetša ya di-archangels ya di-spiritual guides gore ba reng for that month ke tlo go botša le ka um toro yeo ka bang le yona gana mowe kgweding ene owe gore na e tla ba e mina eng a kere ke tlo go botša le ka your spiritual enlightenment gore na um spiritually dilo tša gago di tlo sepela jwang spiritually kore your spirituality ke eng dilo tse o swanetše o di dire for spirituality for that month a kere and then ke tlo go botša pele ka di-chakra balance gore na kgwedi ewe ke di-chakras tše di feng tše le gore santse o di balance and then gore na le ona o tlo di balance jwang and then ebile ke tlo go fa molaetša o mongwe apa wa bohlokwa wa o tswa go the universe goba the mother earth so ke tsona di-content dilo ka moka tše le gore di ka gare ga buka yeowe ba e le gore le na le kgatlhego and then le tla nsendela di-message jalo le jalo whatsapp or email and then ka kgona lefa di-bank details la patela gomme ka le romela dibuka tša lena um ke feditše dibuka almost ke di feditše di ready e no ba few tše e leng gore ke sa no dia di-editing here and there di fedile mara e no ba di-editing here and there so ge wena o nsenda message and then star sense ao ke tlo checkela gore na se ready na and ge se le ready then ke o fa go ahead wa patela ke a leboga ba gagešu a re a re planele ngwaga wa 2023 ngwaga wa 2023 e be ngwaga wa katlego wa mahlatse le matlhogonolo le khutšo mo mo mebeleng ya rena khutšo mo moyeng wa rena le malwetse a se ka ba gona e be moya e kore e e no ba m- ngwaga o mobotse ande le bana ba rena ba phase ka dikolong ke a le leboga thobela Pele ke tswalela ke rata go le botša gore Bukekge ge e le online book e ra gore o ka e bala anywhere mo leng gona. Ga e gapeletše gore o be le laptop goba desktop gore o kgone go e bala. O tlo ne tša botse wa e, wa e saver mo difaeleng tša gago mo founung ya gago, ya ra gore nako e nngwe le nngwe ge o nyaka go e bala o ka e bala. Ke a le leboga.